Хамсыктан сылтаан биллэн тураруттан култуура тэрилтэлэрэ эмиэ үлэлээбэккэ олордулар. Билиҥҥи кэмҥэ ити кыратык арыый даҕаны ыарыыбыт намыраан эрэрэ бэлиэтэнэр курдук, ол да буолар оттон биһи бэйэбит харыстабылаахтык сыһыаннаһан сылдьаҕын диэн бэйэбитин харыстыаҕын диэн ыҥырабыт. Оттон кинотеатрдара бары дэбили тутуһан кыралаан ыйытылаллар. Бу күннэргэ театрдар эмиэ бэйэлэрин ааннарын арыйдылар. Саха театрын Кэтэҕэр мин биир билэҕим дьон собон охсуһарда, ол материалым бирэ Үтүө киэһэнэн Олег, үтүө киэһэнэн күндү көрөөччүлэр, Саха театрыгар кэлэн турабыт. Бу сцена кэтэҕэр билигин кырдьыктаҕына бу театр киһини хайдах эрэ салгына, театр атмосферата хайдах эрэ угуйар, ыҥырар курдук. Бары даҕаны театрга сылдьарбытын аҕынныбыт. Онтон билигин хайдах бэлэмнэ сылдьалларын биһиги көрөбүт. Бу женский гримерка баһаста киириэххэ. Манна үксэтин биллэр балаһынньаннан онлайн спектакльлэр, представлениелар буолаллар. Үтүө кээһинэн кыргыттар. Үтүө кээһинэн. Аха, хайа, туохха бэлэмнэ сыдьаатый? Туяра Петухова, минатуар бар, уна Ильяна Павловаттан ыйдыққа. Үтүө киэһэнэн баргытын! Ото биһиги сотору Саргылаах Саҥа дьылбыт иһэрин быһыытынан бу билигин биһиги прогонна оту бэлэмнэнэ үлэ күөскүү бара турар. Онуттан бу билиҥҥи балаҕанньаны ньибээстээн оту иҥнэн бохтон турбакка бу таас нөҥүө телевизорынан көрүөххүт биһиги Саҥа дьыллааҕы

Саҥа Маалый заалбытыгар спектакльбытын таһарабыт. Сүүрбэ түөрт, сүүрбэ биэс чыһылаҕа төрдүс этээскэ үс түүннээх кэпсэтии диэн айымньы спектакль. Уонна үрбэ алта, сүүрбэ эһитэ чыһылаҕа Маалый заалга таптал Алампа музыкальный спектакль бэлэмниибит. Онтон сарсын бу билигин репетиция буола турар диэн сарсын былаана видео

Ахтан бөҕө буллаайха да. Көрөөччү да суох буллаҕына биһи артыста суох. Суох кэриэтэ курдук. Сөпкытаат, хайыха ситиһини. Сэрим туйара халгыы билигин кыра хаалга барабыт. Аха, билигин биһиэхэ үһүс этээспитигэр малый зал диэн бар. Ол залбытын быйыл Алампа зала диэн ааттаан уларытабыт. Алампа аатын иҥэрэбит. Хүлбэ биэс, хүлбэ алта сүлбэ хэтте чыһылаҕа ол таптал Алампа премьератыгар биһи өсө заалбытын хүрэхтиибит. Алампа диэн анан маалай заалбыт уларыйда. Наар биһи көрөөччүлэрбит көрөн билэллэрэ буолуо заалбытын. Билигин бааны кыра ремонтнаммыта, оны иһэ таһа уларыйда барыта. Оны билигин көрүөхпүт аhaa. Очоно бу бэлэмнениилер, репетициялар бүгүнгеттен хаалынылар. Бэһэнгиттен жахалаатыбыт, бэһэнгиттен де үлэбитигер киирембит, аны сразу тухпаат иккиддибит олох барах олох аха ону күүскэ үлэҕэ түстүбүт хасыдаттан киһээҥҥэ диэри буолуох хастыы да проект одновременно хайыы туран сылдьабыт өсүбүтэ көрөөсөбүтгин хандыакка хаһан ханна бу холбора алампа таптал спектакле ол сүүрбэ алта сүүрбэ хетте чыһылаҕа булар киэһэ алта чаастан аха алампа таптал музыкальный драма ой дед мороз сыдьар

Ага. Кирякка. Манна Руслан Игоревич Тараховскай. Алампа спектакль. Репетицията була турар. Бу, бу спектакльбит музыкальный. Музыкатын бартын Руслан Игоревич Тараховский бейте хүрүйді. Бу спектакль бәлемнемете төһөр болой? Сентябрьга хин бир-иккин деле курдук репетициялаабыттар, онтон бит тоқтан қалбы бітті. Карантин болбыда.

Ахсынньы сүүрбэ-алтыс, сүүрбэ-сэттис күннэригэр Быһаҕа театрыгар киэһэ алта чааска «Таптал» диэн Алампа Хопронов драмата, драматын премьерата буолуохтаах. Бу спектакль музыкальный спектакль. Оттон манна буоллаҕына бу Алампа Хопронов «Рыбыстыта» хоһоон диэн кинигэтиттэн хоһооннорунан Ырыа хоруйбуппут, ото хоруйбутум. Ону ол, ол ырыалары бу таптал диэн драмаҕа киллэрэн музыкальный спектакль буолан тахсан эрэр. Уонна оттон туох бу спектакльынан бу Хака театрын аччыгый хаалыгар Алампа аатын иҥэриэхтээхпит. Онон бу аччыгый хаал хаала хаалабыт буоллаҕына ахсынньы балтыс күнүгэр Алампа аатын сүгүөхтээх. бээтин айанньытын премьератына Олтон биһиэхэ Хака театрын коллективыгар улахан событие буолар. Бу Хака театрын төрүттээбит биһиги сүдү суруйааччыбыт, Хака театрын бастакы директора, директорын аата бу аччыгай хаалабытыгар иҥэриллэринэн иҥэриллэринэн химэстэ. Онтон бу таптал испектакльгэ кимнээх оонньуулары? Бу таптал испиктээкилгэ буоллаҕына, оттон бу сүрүн оруолларга Кэтириис оруолун Ирина Михайлова оонньуур, Бүөтүр оруолун Валентин Макаров оонньуур. Бу кинилэр бу тапталлаахтар оонньууллар. Уонна оттон Василий, бу ким, Александр Борисов, Петр Баснаев, ким Ирина Никифорова, Илья Стручков итинник уонна ити оҕолор ролларыгар эмиэ театр атын бу эдэр артыыстар ойууллар. Театр эдэр артыыстара. Итинник спектакль бухтаккан эрэр. Очоно бу манна кэлэн көрөхтүн көрөөччү аңарар баар болар булайхас меселаай бузал Бу зал бэйэтэ сүүс миэстэлээх бу. Сүүсчэкэ миэстэлээх. Ону уоллаана бу отон дьаҥ турбутунан хибээстээн, турарынан хибээстээн буланна туохтар толору зал киһилээх болора көҥүллэммэт. Көрөөччүлээх ол иһин бу көрөөччү аҥаарар беон бырыһыыннара киллэрэн олордубут. Олатыттан аҥаара дии курдук. Аҥаара киирэн бэйбээлэртэн тэйиччи олороннор көрөллөр бу спектакль бүтүн. биһиги бу өрүллээбэтибит, ону олейин бу долгуйа күүтэбит көрөөччүлэрбитин. Спектакль буолуохтааҕыттан то биһиги бары үөрэбит. Этэҥҥэ боллаан оттон тахсыахтаах спектакльбит. Ону таһынан ити биир кыра заалбытыгар туох лабораторнай заалбытыгар Роман Дорфеев, режиссер Арбузов ити «Мой бедный Марат» диэн ити нууччалыы айымньыны тылбаастаан тылбаастатан бараммыт ити үс түүннээх кэпсэтии диэн премьера буолуохтаах бу ахсынньы үрбүтү үрдүгэр бүбиэһигэр. Уну маннык идэх маарын түмүккэ артыыстар бохолоро өр дьиэ олорбуттарын кэнтэн химиэхадера ыһыллыы курдук иһин баар дуо? үлэлииргэ хайдах оттон туох тиэххэ биһиги оттон үлэлии турабыт син биир төһө да маннык ыарыы турдар биһи дьиэбитигэр олордохпутуна ити зумунан зум диэн баар ити ютубунан син биир үлэлии турбуппут интернет нөҥө ол иһин оттон наһаннык улахан ыллыы диэн хох син биир туох творческай тонуспутун тутаһа жууппут Ол иһин ол иһин улахан уустуктары көрсүбэтибит. Биир көрсөммү билигин үллээбиппини курдук үлэлии дьабытта этем. Махтал айака. Бу манан биһиги быйа хобонубутун түмүктүүбүт. Бу курдук Саха театран үлэттен сагалата уна биллен турар биһиги бу Лала жыл диэни биһиги ханалбытыгар көрөрүн онтон таптал спектаклем Саха театрын аччыгый саалатыгар. Олег Дьылыс махтанабын. Ити курдук Саха театрыттан быһа холбонууну биһи көрдүбүт уонна оттон өссө төгүл санатыахха көрөөччүлэрбитигэр бу театрдарбыт Саха театра буоллун, эстрада театра буоллун, опера уонна балет театра, нуучча театра, үүнэр көрүн театра уонна циркэ Саҥа дьыллааҕы туруорууларын биһиги Эһиэхэ анаан устабыт уонна Саҥа дьыл өрөбүллэригэр тохсунньу маҥнайы күнүттэн саҕалаан көрдөрүөхпүт. Онон күндү көрөөччүлэрбит биһиги кытта бииргэ буолаҥҥыт, ити испэктээкиллэри көрөҥҥүт, саҥа дьыл тыынын ыларгытыгар ыҥырыахпыт. Оттон билигин бу сокуон таҕыста үчүгэйдик үөрэтэн, сыныйан көрүөххэ уонуттан биһиги кырдьык үлэһит уонна үлэ биэрээччини кытта сыһыммытын бу сокуон сүрүннүүр буолуоҕа. Ичи киһини баҕарабын, этэҥҥэ уолум, доруобай сылдьын, көрсүөххэ диэри.